Ýöne şo milletiň içinde patyşalyk bilen milletiň içinde süren adamymyş. Kim dädesi Hojur diýen adam. Bir şoň jowan ogludy. Hazraty Wail ata babasy patyşa. Emma şo ýurtdan çägelik ýerleri geçirip Medini-Münewwerege gelýär. Emma bir uly derejeleri görýä, bir musulman şo derejäň ýüzden birini, belki müňden birini dişinde görse, ölinçä nur içinden çykjak däldi. Bir derejäni görýä, näme diýip, bir uly kon iş bitirip otyp, patyşalygy äp berip gaýtypdyr-da. Patyşaň ogly dabi, bir şaň ogly. Şuny äp berip gaýdypdyr, din, iman diýip, Ulamalar aýdýar, Afzalul a'mal ahmazuha. Eý jemaat, men şu gapdalyndan aýdyp duran gürrüňlem mäkäm ylymdyr. Bilmeli gürrüňlerdir. Bular kep owazallamaklar däl. Her çekiş aýdylyp duran keple ylymdyr her gaýsy. Ulamalar aýdýar, Afzalul a'mal ahmazuha. Her näçe saňa agyr düşse, sogaby kändir diýip aýdýar. Indi muny fikir etde gör. Bir tasawwur et, ýadyňa al, bir patyşaň ogly çykyp gaýtmaly mülkünden, gelip Pygamber aleyhisselamyň salamyna gelmeli, iman getirmeli we Resulullah näme buýursa men buýrugynyň eteginde diýmeli. Uly iş bitirenseň, eý jemaat, uly derejäni görjek, Bir musulman oň müňden birini dişinde görse, ölinçä nury içinden çykjak däl. Göreýli näme gürrüňler bolýar. Eý musulman jowan türkmen dos. Eý musulman jowan aýal dogan. Hazraty Wäiliň aýdýan kepini gör. Men uly şäherde ýaşaýadym. Rafahiýetin azime, he wele rafahiýetde ýaşap bädim. Bize habar geldi, Muhammet pygambar aleýhissalatu wessalam Medineye Münewwerede diýip. Äpberik gaýtmaly, ýöne dili aňsat tabi. Bir adam näme hoşluk edeýin diýse, iýip-içgiden tä her hoşluga. Halan jire hakylly we samsyk bolup. Hakylly we hakylsyz bolup, keýpini günä edip ýörmeli adam, Ferafaztu zalike, şolaryň hemmesini äpberip, çägelige urup, Medine-i Münewwerege çyn gaýtdym. Endişeli iş bitirmez, meýdanda däli bolmasa diýýär Magtymguly şa. Ýöne diriňlik, ýöne keplemek bilen adam öwe süýşmeýändir ha. Endişeli iş bitirmez, meýdanda däli bolmasa. Adam merdi amaly bolmaly. Aýak adym atmaly ýerde adym atmaly. Ýogsa bijire ýerle. Eý jawan dost, Ýogsa şujire ýerli her kim özüni näme etýä bilmänşik bolmalylan na bijire ýerli näme maly mülki kän günäň içinde Muhammet pygambar şoluň üstünä barana aleýhissalatu wesselam şoluň üstüne bartdumy ýok bilmänşik bolup gezibermeli la hamany günä edip adamyň ýüregi bela bela diýänim he bir bilýada ýürek kän zatlar adam öz ýüreginden habar alamaldyr ha.

Ýogsa näp özüň allap ýene aýdaýyn bilmänşik bolup gezmelileň ha bir ýer. Aý bolýa aý geçer zaman geçer diýip bir zat diýip diýip özüň allaşdyrmaly ýer şuň ýeri emma on etmändir da. Urupdyr çägälige ýere. Medine-i Münewwerä gaşyň gaýdypdyr. Ýene-de alty aý, ýedi aý gijä galsa, Hak Rasulullany görmeýärdi. Ýene alty-ýedi aý gijä galsa, mübärek ahyrky ömürlerde gezip bes. Ýene alty-ýedi aý gijä galsa, şyl adam Hak Rasulullaň mübärek jemalyny görmeýärdi. Mübärek derman ellerinden ogşap başarmaýardy. Mübärek derman elinden gollaşyp başarmaýardy. Alty-ýedi aý diýýäniň hiç zat däldir. Farafaztu zalika. Tamam mülki äp berip gaýtdym diýipdir. Sen Allaha adım atsaň, Allah saňa näme berýär? Eý, görsene, yzyny okaýylla. Medine-i Münewwerege geldim. Sahabalar maňa sataşdy we aýtdylar, Hak Resulullah aleýhisselam, Üç gün mundan ozal seň geljegiň buşlady, hoş bolup gözleşip dur diýipdir. Tä Resulullah aleýhissalatu wesselam bilen derman nurany ýüzi-gözi bilen ýüzbe-ýüz boldum, Esselamu aleýke ýa Resulallah diýip salam berdim. We Hak Resulullah-da We aleýkumussalam diýip maňa salamyň jogabyny berdi. We meni görüp hoş bolup, Mübärek gerşinde ýa elinde reda parça bardy, bir biz Hak Resulullah şony aýyrdy-da gerşinden ýere ýazdy, Gel ikijigimiz şuň üstünde oturaýly diýdi. Wenudiýe as-salatu jami'a. Ýa namaz wagt bolupdyr, ýa namaz wagt bolupdyr, ýa Medine-i Münewwerä hoşluk bir habar bardygyny belli etmek üçin namaz wagt dä-de bolsa, hezreti Bilala azan çek diýipdir Resulullah aleýhisselam. Indi men öz gören taryh kitaplarymda namaz wagt ýa beýlekidigini tapyp bilmedim. Zahyran namaz wagt ýa irräk, Li, şonuň delilini aýdanda, taryhla şunaý diýýär, Li ýejteme'an-näsu sururan bi kudumi Wäil ibn Hujr, razyýallahu anh, Hak Rasulullah hoşlugy Medinä sabyt bolary ýaly we Medinedäki adamlar hoş bolary ýaly Wäil diýen patyşaň ogly geldi diýip, azan çek, gygyr diýipdir. Hazreti Wa'il aýdýar, Resulullah aleyhissalatu vesselamyň mesjidiniň ýa içinde ýa mübärek gapdalynda-da. Adamlar üýşdi Medine Münewweräň. Zahiren daşyndan göreňde bilýärler bolmaly, çün üç gün mundan ozal Hak Resulullah buşluk beripdi bir patyşaň ogly geljek diýip.

Zähmetine görä boldy şu sylag. Emme Alla we Resulullaň adamlara öwe gaşyn süýşenini Allaň rahmaty öwe süýşişini gözle. Hak Resulullah we aleykumus salam diýse-de boljak nändi? Güler ýüz bilen gözlese boljak.

Daş ýerden geldi, daş ýurtdan geldi, Hadramäwutdan, çägelik ýerlerden geldi. Alla we Rasulullaň diýen netjek diýip geldi. Hiç kim gyssan zady ýok. Tamam mal-mülkün rafahyýetini äpberip gaýtdy. Şuň öýlerinde padyşalygyň eserleri bar ýoksa diýipdir. Şuň öýünde patyşalaryň nesli bar diýipdir. Şuň öýünde patyşalardan galan zatlar bar diýipdir. Hazreti Wäil aýdýar, Oho men Resulullah aleyhissalatu vesselama aýtdym. Ya Resulallah. Inne ahli galabuni alellezili. Ya Resulallah. Men bärik gaýtdym, meň mülkümi, meň içerim ýa doganlary ýa agalary ýa agalarynyň oglanlary her gaýsy bolsun, men bärik gaýtdym, meň içerimdäkiler meň mülkümiň hemmesini aldylar. Indi maňa zat ýok beýle diýdim diýen. Häzir otak islam barmandyr. Ýa Resulallah, men bärik gaýtdym, meň içerim indi olary aldylar, maňa zat ýok indi diýipdir. Eý jemagatlar, Hak Resulallah näme diýen bolsa o. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem Ana otikahu ve otika zafehu Kaza fil bidaýa libni kesir. İçeriň allym kadyýaň şo mülküň diýipdir. Muhammet pygambar şo tak islam barsa sen şo tasynyň ýene höküm sürýän diýip aýdýar. Ozal mülküň şo tadan ne mykdar bolsa sen adyňa ýazaryn diýipdir. Belki şoň iki essesini sen adyňa ýazaryn diýipdir. Şo mülkde şo ýurtda

We weledihi we weledi weledihi. Onuň Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam mübärek eli bilen Wailiň mübärek kellesine el çekdi we doga etdi, Hudaýa şu Waile bereket ber, şyň oglunyň şoguna bereket ber, şyň agtyklaryna-da bereket ber. Resulullah aleýhissalatu wesselam mübärek el çekdi. Gitdi. Wäiliň kellesine itiki tabagada, itiki pellede otyrdy. We doga etdi. Hudaý ýa şu Wäile bereket ber, Wäiliň içerisine bereket ber, agtyklaryna-da bereket ber.